Әссәламу алейкум, мөхтәрәм газиз кардәшләр. Хәерле көн, хөрмәтле Мунчали халкы, туганнар, дуслар һәм кунакка кайткан авылдашлар, исәнмесез? Бүген без гаҗәеп бай тарихы булган, танылган һәм күркәм шәхесләр биргән Мунчали авылында. Аның гүзәл табигате, күңелгә якын кунакчыл халкы Мишәрләре бар. Ә мишәр халкы һәрвакыт хезмәт сөючән, динле, олы кешене олы итә, әти-әнисен кадерли, әби-бабасының тарихын, шәҗәрәсен, гореф-гадәтләрен онытмый торган халык ул, әлхәмдүлилләһи шөкер. Биредә туып-үскән, республикабызда гына түгел, чит төбәкләрдә дә танылу алган шәхесләр бик күп. Мунчали авылы дөньяга ике герой биргән авыл да бит әле ул. Советлар Союзы герое Нурулла Фазлаев һәм социалистик хезмәт герое Абдулла Сабирҗановлар да нәкъ менә шушы җирлектән чыккан. Татарстанның атказанган укытучысы Маһруй Якупова, галим, Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, филология фәннәре докторы Нурмөхәммәт Хисамов, Россия Федерациясенең атказанган юристы, Татарстан Республикасының элеккеге прокуроры, соңыннан Конституция суды рәисе Сәйфихан Нәфиевлар да шушы җирдән чыккан шәхесләр. Артистлардан санасак, Венера Шәрипова, Алсу Гайнуллина, Алсу Әбелханова,

Мунчалигә катнашы бар һәм кечкенә түгел. Туфан абыйның, әлбәттә, легендага әверелгән вакыйгасын беләсез инде, аны сөйләп тә торасы юк. Шушы мәктәпкә кергәч, заманында ул бит инде бик иске булган, аягы түбәнигә төшеп киткәннән соң, ул Мунчалидә ике катлы мәктәп салырга булышкан. Әлеге мәктәп барлык замана таләпләренә дә җавап бирә. Шушы мәктәптә Шәрәф Мөдәррис, Зәки Нури укыган. Заманында шагыйрь Роберт Рәкыйпов та нәкъ менә шушы авыл мәктәбендә директор булып эшләгән. Бүгенге көннең яшь шагыйре Рамис Әймәт тә анда белем алган. Зур академик безнең укытучыбыз Нурмөхәммәт абый Хисамов һәм инде Сәйфиган Нәфиевлар барысы да менә шушы Мунчәли мәктәбендә укып чыгып татар халкына хезмәт итүче билгеле шәхесләр. Болар турында сүзләребезне без әле дәвам итәрбез. Шушы олы изге эшне башлар алдыннан, Әйдәгез, җәмәгать, мәрхүм булган Туфан ага Миңнуллин рухына һәм башка әрвахлар рухына бер дога укып алыйк. Аның рухы шат һәм урынлы җумахта булсын. Дога уку өчен сүзне Чүпрәле Җәмик мәчете имамы Гомәр хәзрәт Рәкыйповка бирәбез. Әгъүзү биллаһи минәш шәйтанир раҗим.

Һәм әлеге бәйрәм ел саен барлык якташларны, авылдашларны үзенә җыеп үткәрелеп килде. Исән чакта Туфан ага һәр ел саен бәйрәмгә кайтып, халык белән очрашып, аралашып, анда яшәүче халыкны яратып, хөрмәт итеп яшәде. Шуңа да Мунчали халкы Чүпрәле кешеләре Туфан Абдулла улын тирән хөрмәт белән искә ала, аның үлемсез әсәрләрен сәхнәләштерә, искә алу кичәләре үткәрә. 2009 елның 14 маенда халык җыенының карары белән Туфан ага Миңнуллинга

Ул Дәүләт Советы депутаты буларак иң беренчеләрдән булып, аны Дәүләт Советында э, керткән иде һәм менә шундый бик матур гына бина, мәктәп калкып чыкты. Э, без Туфан абыйга бик рәхмәтле без. Ул һәр вакыт безгә театрлар алып кайта иде. Үзенең әсәрләре буенча безгә һәрбер авылларда театрлар Үзләренең әсәрләрен күрсәттеләр. Без һәрвакыт Туфан абыйны искә алабыз, аның кичә, э, кичәләр оештырабыз. Монда әтеп үттеләр инде. Ул да безнең районны үз итте, аеруча Мунчали авылын. Мин монда бер мисал гына китерер идем. Аны каршы алгач, алар менә Ирфан абый белән бергә кайтайдылар инде.

Һәм Туфан абый, сез безнең һәрвакыт безнең исебездә, э, һәрвакыт без сезнең белән, сезне сагынып, искә алып яшәп ятабыз. Барысы өчен дә сезгә бик зур рәхмәт. Шушы китапка кергән мин язган Туфан дигән шигырь шуны укып китәсем килә. Ике туфан күңелемдә яши. Берсе аның шагыйрь якташым, икенчесе исә гомере буе милләт өчен янган утташы. Яшь чакларын аның хәтерләмим. Шактый кеше идем мин аннан. Шунысын беләм, тирән акылы белән туфанлыгы йөрде гел алдан. Ә бит аның шушы сыйфатлары соң минутынача сакланды. Акыл, дәрте бер гел бер бөтен булып, бар гамәле илдә якланды. Заманында ис, баяз исхакыйлар кайгырткан күк үзенең милләтен гел көрәштә булды, саклыйк диеп, халкыбызның телен, кыйммәтен. Күпме бала укый үз телендә. Ул салдырткан күпме мәктәптә йөрмәсә ул татар мәктәпләре инде күптән беткән булыр иде әлбәттә. Чакмагышны, чакма ташның утлы очкыннарын йөрәгендә җыеп йөрткәнгә, наданнарның кара йөзен борды киләчәккә Шанлы үткәнгә, үткәненә борылып карамаса, киләчәге юк бит халыкның, дия-дия милли дулкыннарда аны алып батыр булып калыкты. Һәрбер сүзе аның үткен чакма, кадалды ул һәрчак ут булып. Кайберәүнең хәтта туң йөрәген ялмап алды ялкын ут булып. Бармы бездә хәзер мондый шәхес? Кем күтәрә милли әдәпне? Кем кайгырта милли горурлыкны? Чын хакыйкы милли сәнгатьне? Туфан булып үтте бар гомере, туфан булды һәрбер чорында. Өермәләр тузгып калды хәтта, мәңгелеккә киткән юлында. Карлыган чыккан, Карлыган белән чия дигән китабымны алып килдем. Быел юбилей елы булганга, өч диск чыгардым. Менә монысы 60 мәхәббәт шигыре үзем укыйм сопровождение музыки. Монысында 60 җырым тупланган һәм монысында балалар өчен язылган шигырьләрем шулай ук 60лап үзем укыйм сопровождение музыки. Илмирга мең рәхмәтле булып һәр ел саен чакырганы, менә шушы чарада катнаштырганы өчен бик зур рәхмәт. Без инде ничә еллар бергә Хәтта китапны язганда да бергә утырып яздык бит әле без. Тикшереп, тикшереп. Менә сиңа болар. Бүләк. Үзеңә дә рәхмәт. Менә бу китап. Менә барельефтан Туфан абыебезгә чыннан да елмаеп һәм серле генә итеп сынаулы караш белән текәлгән. Ә без исә бәйрәмебезне дәвам итеп, Чүпрәленең китапханәсеннән килгән мөхтәрәм коллективка сүз бирәсебез килә, чөнки Туфан абый китап кешесе иде. Китаптан башка безнең татар тормышын күз алдына да китереп булмый, шуңа күрә Сезгә рәхим итегез сүз бирәбез. Бик зур рәхмәт, хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Без китапханәчеләр районда зур эшләр башкарабыз. Хәзер китапханәчеләр бит инде халык арасында сәхнәгә чыктык. Бик иркенләп спектакльләр күрсәтәбез. 30 филиалның 17-се татар филиалы. Безнең чаралар татар, чуваш, рус телендә үтә. Курчак театры эшләп килә. Төрле оешмаларда сәхнәләрдә чыгышлар ясыйбыз. Ә Туфан Миңнуллин иҗатына килгәндә, төрле чаралар үткәреп торабыз. Әсәрләре буенча спектакльләр күрсәтәбез, презентацияләр, тәкъдир итү кичәләре, әдәби-музыкаль кичәләр, әнә күргәзмәләр оештырабыз. Районның Ак калфак оешмасы бүлеге җитәкчесе Гөлфия Зарифовна Нафизова менә безнең китапханә җитәкчесе. Шуңа күрә татар халкының борынгы гореф-гадәтләрен истә тотып төрле бәйрәмнәр үткәрәбез. Олаги, әбием сандыгы, җиләкле җәй, курчакларга татар киемнәре, Калфаклар, читекләр чәябез һәм башкалар башкара менә барысы да безнең күргәзмәләр сезнең каршыгызда. Киләчәктә әле планда Рәмис Әмәтнең юбилеен үткәрергә ала бирсә, барыгызга саулык, исәнлек теләп, күңелле очрашулар, күңелле бәйрәм итергә язсын. Бик зур рәхмәт үзегезгә. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Чынлап та Туфан абый ул театр кешесе, сәнгать кешесе һәм бик китап яратучы шәхес иде. Мунчали авылының мәктәп бинасына урнашкан махсус бронза бюст белән эшләнгән мемориаль такта бу авылның гына түгел, бөтен татар галәменең сөекле улына әверелгән Туфан Миңнуллинның исемен мәңгеләштереп искә төшереп тора. Бу турыда бирегә килгән һәркем уйланадыр, минем уйлавымча. Белгәнебезчә, Туфан абый бөек татар драматургы, театр кешесе. Ул һәрвакыт шуның белән янып, көеп яшәде. Авыл кешесе булып калган олы драматург үзенең йөрәге аша үткәреп язган әсәрләрен Сәхнәләштергән спектакльләрен татар театрларында һәрвакыт гөрләп барды. Бүгенге көндә дә алар сәхнә тота. Ул бик якын күргән һәм бик күп махсус әсәрләр язып биргән театр, әлбәттә инде, республикабызның йөзек кашына әверелгән Галиәскар Камал театры. Ләкин театрга сүз биргәнче, әлеге урында авторларын, менә бу барельефның авторларын әйтеп узырга тиешбез һәм иганәчеләрне дә.

музыкаль комедия язган иде. Менә егерме биш ел буена инде без әлеге спектакль белән бөтен Россияне гына түгел, чит илләргә дә чыгып, татарларга, анда яшәүче милләттәшләребезгә һәм чит ил кунакларына Шүрәленең, Тукай әкиятенең татар сөйләменең яңгырашын, әһәңен ишеттерергә насыйп булды. Аның өчен дә Туфан абыйга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Шулай ук инде менә монда өлкән яшьтәгеләр хәтерлиләрдер, Диләфрүзгә дүрт кияү спектакле, Марсель Хәким улы Сәлимҗанов куелышындагы Чая, Мут, шулай чәңгелдәтеп көлеп тора торган Наилә Гәрәева белән искә кереп калгандыр. Аның артыннан ияреп җөрүче дүрт кияү бар иде, кемнәр алар? Әйе, Равил Шәрәфиев, Ринат Таҗетдинов, Дилүс абыйлар һәм инде Шәкүр ул мәңге яшь картаймый торган безнең Хәлим абый Җәләлов. Менә алардан соң бик күп буыннар алмашынды. Диләфрүзгә дүрт кияү спектакле һаман уйналды. Заманалар да үзгәрде, шуның белән бергә без яңадан аны үзгәртеп, яңача куерга булдык. Ул хәзер Диләфрүз ремейк дип атала. Элеккеге заманда чыккан Азат хатын журналларын инде хәзер укучылар сирәгәйде, алар бөтенләй юк. Инде фермалар агрофермаларга әверелде. Менә бүгенге безнең Камал театрында бара торган әлеге спектакль нәкъ менә шушы агрофермалы авылга плейбойда Диләфрүзнең шәрә фотосурәте басылып чыга да, җегетләр мәш кубып аның артыннан йөри башлыйлар. Беренчеләрдән булып инде Диләфрүз белән очрашырга дип Галим абый килә. Әрәмәлек, әрәмәлек, әрәмәлек, таллар арасында карама, мәгънәсе ни карт карама дигәненең кайсы китаплардан карарга? Караләй, чакыруын чакырды да үзе күренми. Җитмәсә ссе, белгән булсам, шортик белән майкадан гына киләдер ием. Эй, әйткәч, ни өчен

Нинди серләр саклыйсың син күңелеңдә, Диләфрүз? Ә син минем сиремне белергә телисеңме? Мин яратам сине, менә минем сирем. Ләкин мин сиңа аны әйтергә куркам. Әллә минем хисләремне көләргәме исәбең? Синең белән очрашудан күпме качып йөрдем. Ә менә бүген барсы да хәл ителәчәк. Әгәр дә син минем сүзләремне тыңламыйча, адада шул фотларга төшеп, рисвай булып йөрергә уйлыйсың икән, мин сине күңелемнән умырып алачакмын. Әйе, я мин сине ул бозыклык оясыннан сөйрәп чыгарам, я күңелемнән сызам. Ниләр булыр? Килдем менә, көтәм хөкемеңне, Диләфрүз! Әй, энем, нишләп торасың монда? Галим абый? Ә? Ә сез нишлисез монда? Мине? Менә чыктым әле. Ә, менә башыгызны Сафуа да йөртергә чыктыгыз. Әйе. Әйе, шул Галимов, сез бит бик күп укыйсыз. Укыйм шул. Әйе, сезгә бик җиңелдер Галимов. Әйе. Менә әйтегез әле миңа зинһар өчен. Галимов, сез укыган кеше бит инде. Нәрсә ул мәхәббәт? А, мәхәббәт ул үзе иске нәрсә. Һәрбер йөрәк аны яңарта, тиле яшьлек ярты гомерен бирә, аның хисе белән янарга. И, әнә, мәхәббәт ул иске нәрсә. Менә ул хакта татар халык дастаннары, мәкальләре бер төрле әйтә. Ә менә татар халык мәкальләре бөтенләй башка шашып бирә. Сигәнең су анасы булса, су төбеннән менмәссең. Менә баканың да сигәне була. Гыйшыксыз кеше, кыйшыксыз кеше дигән. Ә мин яратканы, бетсен малың, чыксын җаның, 15 яшьлек кыз белән. Әйбә. Галим абый белән сез шулай да укымышлы кеше бит. Бик күп беләсез. Ә нигә сез өйләнми йөрисез, ә? Ат тоз дип картаер, егет кыз дип картаер дип әйтүләре бар бит, ә? Энем, ярар күп белсәң тиз картаерсың. Син нәрсә монда озакка дип торырга килдеңме әллә? О, булам әле, булам. Кара әле, әгәр дә берәрсе сорый калса, мин су төбендә, ә, су буенда булам, яме? Яхшы, яхшы аңладым. Мин сезне чакырырмын. Ярар, мин киттем. Хуш. Барыгыз, бар, бар. Кемне саулап йөри икән бу картлач? Бетте, рәхмәт. Раиша Сугаров, Фәлис Җанша.

Безнең мәктәпне төзүдә Туфан абый да башлап йөрде бит. Туфан, берничә ел элек Сабан туена киткән, ни хәл энекәй дип кул биргән дә әле. Ә аннан соң карамый астына елмаеп, я йөзләре бергәләп фотога төшеп, без бит авыл малайлары дип безнең белән карточкага төшкән иде. Әйе шул балалар, ярата иде ул авыл балаларын. Ул беләсегез килсә, авылның аббабайларын ярата иде. Мишәрләрне дә ярата иде шул. Әйе, балалар, мишәрләрне Туфан абыегыз бик тә ярата иде ул. Аның үзенең зур бакчасы, бакчасында тракторы булган. Ул шул тракторы белән бакчасына тирес ташыган. Беләсегез килсә, аның шул бакчасында зур шалашы булган ди. Вот это да! Ул безгә шунда шигырьләр яза иде.

Мин Туфан абый кебек депутат булам. Ә мин Флюра апа кебек дип шагыйрә булам. Ә мин Түбән Новгород шәһәрендәге якташлар кебек бизнесмен булам. Бу. Кыскасы, Туфан абыйдан калышмаска булдык. Рәхмәт, балалар. Бик дөрес фикерлисез. Киләчәктә сезгә уңышлар телим. Ай рәхмәт. Менә Туфан абыйның бөтен биографиясен сөйләп бирделәр. Бакчасына барып күргән күк иде. Без дә барып төшергән идек. Нәкъ шундый тракторы да бар, нәкъ шундый помидорлар да үсеп утыра. Шулай итеп, э, Мунчали э, бәйрәменә Чүпрәледән махсус килгән тагын балаларыбыз бар. Алар башкаруында рок н ролл дигән биюне карап узыйк әле. Җырчылар, шагыйрьләр генә түгел, бүген хәтта биючеләр дә урыннарыннан кузгалган.

Ирфан абый сезгә сүз бирәбез, рәхим итегез, сәхнәгә чакырабыз сезне. Кадерле туганнар, хөрмәтле авылдашлар, кунаклар. Мунчали авылының 500 еллыгын үткәрергә йөргәндә Туфан абый Миңнуллин белән район башына бергә кереп, бәйрәмне үткәрергә рөхсәт алдык. Шулай итеп, Туфан абый Мунчали бәйрәмен оештыручыларның берсе. Менә бүген бәйрәмне 10 тапкыр үткәрәбез, шуның 5 елы Туфан абый сыз үтә. Күренекле драматург, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе, Туфан Габдулла улы Миңнуллин эш гамәлләре белән халык хәтерендә истә калырга, калырга лаек булган көчле шәхесләрнең берсе. Замана җилләрен җисүгә карамастан, туган халкының кайгы-хәсрәтен шатлык-куанычлар үзенеке дип кабул итүче, шунда җырлаучы Туфан ага безнең аксак алабыз, олуг остасыбыз иде, дип язды Президентыбыз Рөстәм Миңнеханов. Кама җилләрен йәрләп килеп, Казанны алган татар халкының мәхәббәтен казанган мәшһүр әдип Туфан Габдулла улы Миңнуллин иҗат эшчәнлеге олы дәрәҗәдәге рәсми бүләкләр белән дәүләт тарафыннан да лаеклы бәяләнде. Ләкин нәрсә ул рәсми бүләкләр? Башкортстанда бер очрашудан соң татар әбисе килеп, Туфан, синмени инде ул? Бик күрәсем, тотып карыйсым килгән иде. Хәзер үлсәм дә ярый дип дигән икән. Театр тукталышында бер чибәр ханым килеп автограф сорагач, кәгазь таба алмый торганда, затлы кофтасының җиңен сузып, языгыз шуңа, мин аны юмый сакларымын дип әйткән. Бер яңа татар килеп, мин улыма Әлмәндәр исеме куштым, сезнең озын гомерле булсын дигән. Сезнең спектакльләргә тулымны алып килгән, шунда бер кыз белән танышты да, Искиткеч әйбәт килен булып чыкты. Рәхмәт сезгә биргән икән улының татарлаштырган ана. Мондый эчкерсез йөрәктән чыккан сүзләрне ишетү язучы әдип өчен бөтен бүләкләрдән астын бәхет түгелмени. Туфан абының тагын бер әйткән сүзе бар. Мине Мәскәүләрдә, Парижларда зурлап, туган ягымда танымасалар, бик уңайсыз булыр иде икән иде. Шуңа күрә җае чыккан саен туган авылы Олы Мәрәт хуҗага, Камыл Тамагына кайтырга ярата иде. Гел халык арасында ул иде. Истә калганны ул президент, министрлар, алар телендә сөйләшә, гади халык белән гади телдә аралаша иде. Туфан абый белән сөйләшергә, аралашырга бик җиңел иде. Безнең уртак темалар күп иде. Безнең округтан депутат булгач, Тәтешкә дә еш кына килгәли иде. Тәтешкә килгәч, бер күрешмичә, берәр чәшке чәй эчмичә китми иде. Безнең урманчылар көнне башлап үткәрә торган конкурсларны бик яратып, кызыксынып карый иде. Беренче тапкыр урман тартып тора торган тыраны күргәч, терелүче трактор, Бик гаҗәпләнгән иде. Трактор пачканы җыеп, беренче агачны бергә туплап, тарттырып киткәндә, шатыр-шотыр ботаклар, агач башлары сына, трактор бөтен кешене алга ыргыла, чөнки конкурс бит. Вакыт бара. Шунда Туфан абый, монда пәри кешеләре бар дип әйткән иде. Туфан абый кешеле шәхес. Кешеле кеше кешеле шәхес иде. Кешеле кешене үзенең җитешмәгән якларын китапка язып чыгара ала. Кешегә сөйли ала. Алар турында да Туфана миңа сөйли иде. Очрашулар күп булды. Ризык ни куйсаң да шуны ашый сыйланып тормый иде. Кафега, ресторанга барып дисәң, юк, мондагы ризык та җитә, әйдә сөйләшеп утырабыз диде дия иде. Туфан абый Мунчалин да үз итте, яратты. Мунчале бик теләп килә иде. Авыл халкы да Туфан абый яратты, хөрмәт итте. Туфан абый ярдәмчел кеше иде. Туфан абый янына бер ханым килә. Сөйләшкәннән соң Ханым киткәч, Туфан абый үзенә сөйләшеп килә, сөйләп үзенә сөйләнеп килә. Дус та түгел, туган да түгел, белгән кеше дә түгел, якташ та түгел, әмма ярдәм итәргә кирәк. Туфан абыйсының безнең арада китүен сизеп торды. 75 яшьлек юбилей үткәргәндә театрда ул әйтте. Менә теге дөньяга китәргә вакыт җитеп бара. Анда нинди багаж белән барамсың дип сөйләп алды. Аның соңгы елларда язылган мәкаләләре шул сау булачуны аңлата. 2012 елның 26 апрельдә Дәүләт Советының утырышы булды. Шунда Туфан абый татар язмышына, теленә, мәдәниятенә кагылышлы искиткеч тәэсирле чыгыш ясады. Ул үткән эшләргә отчет һәм киләчәккә бер программа кебек яңгырады. Яшьләргә киләчәк булган наказ булып яңгырады. Депутатлар Туфан абыйга заклап кул чаптылар. Туфан абыйны мин мунчалига алып кайттым һәм шулай Тәтеш районы Олы Терәш авылына бардым. Мунчалида да, Олы Терәштә дә Туфан абыйны искә алалар, зурлыйлар, олылыйлар. Аның рухына дога кылалар. Олы йөрәкле, мәрхәмәтле авыл кешеләренә минем мин рәхмәтлемен. Алла Тәгалә сезне дә үзенә шулай зурласын. Мин әйткән ике алда да Туфан абыйның тирән якты эзләре калды. Худайның барлыгына һәм берлегенә инанган кеше буларак, адәм баласының язмышы Язмышы шулай бөек зат, язмышын да шушы бөек зат билгели. Билгели. Миңа бәхетле язмыш бүләк икән Ходай иҗат юлын сайларга ирек биргән. Театр, әдәбият юлынан киләчәк катлагына киртәләр очратмады, очратмадым. Янә шәндә яхшы кешеләр генә булды. Вак-төяк абруйлар, сөртүләр булган икән, адам баласын күзен ачыбрак йөрергә өйрәтү өчен аларга алары да кирәк. Без андый малай түгел, без мондый малай түгел. Кая барсак та эребез, күгәргән колай түгел, дип язып калдырды Туфан абый. Үзе турында чынын шаянын бергә куша. Туфан абый авылны бик ярата иде. Улы Мәрәт хуҗага еш кайта иде. Күршесендә бер апа, Туфан, син Казанга киткәндә лампочканы сүндермә. Тәрәзәңдә ут янса, сине монда дип беләбез. Күңелебез тыныч тыныч дип әйтә торган булган. Менә ул безнең арадан бөтенләй китеп барды. Ләкин утын кабызып калдырды. Әсәрләрендә мәкаләләрендә, театрларын сәхнәләрендә баратырган спектакльләрендә кылган гамәлләрендә аның зирәк фикерләре безгә васыят булып яна. Туфана башлап биреп төзелгән мунчали мәктәбендә аларга бер истәлек һәйкәл булып тора. Туфан абыйның якты истәлеге, изге эшләре, язган әсәрләре мунчалида безнең күңелләрдә мәңге сакланыр. Җаныгыз җәннәттә булсын, Туфан аба. Бик зур рәхмәт, Ирфан абый. Бик зур рәхмәт, сүзләрегез дога булып барсын. Чынлап та менә Ирфан абый әйткәнчә, Туфан абый зур шәхес иде. Ә андый шәхесләр ахирәткә күчкәч тә кешеләр күңелендә яшәвен дәвам итә. Туфан абый да бүген дә безнең арада сыман, калын пыялалы күзлеге астыннан елмаеп безне күзәтәдер кебек. Шулай ук аның көр тавышы да колакта яңгырап тора. Олы тантанада мөхтәрәм җәмәгать, Туфан абыйның иң якын, иң кадерле кешеләреннән берсе, кызы, Бөтендөнья татар конгрессының бүлек мөдире, күренекле журналист Әлфия Туфан кызы Миңнуллина Юнысова катнаша һәм без зур ихтирам белән аңа микрофон тапшырабыз.

Ул алга таба да шушылай дәвам итсен иде һәм безнең күңелләребезне һәрвакыт шушылай күтәреп торсын ие. Шушында җыелып, минем әтиемне искә алып, аны хөрмәтләп, искә алуыгызга сезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Сезгә барчагызга исәнлек, саулык,

Менә шушы түбәндәге шигъри юлларны укып узасы килә. Һәм әлбәттә, ие, мөхтәрәм җәмәгать, без Туфан абыйны зурлап, олылап, аның рухы шат булсын дип, кулыбыздагы чәчкәләрне шушы мемориаль такта астына салсак та була. Син үлемсез, Әлмәндәрен кебек, данлы исемең калды җыр булып. Зур эшләрең, якты йөзең калды, килер буыннарга нур булып. Калды дөнья, калды бар матурлык, алсу гөлләр калды болында. Гөлләр арасында былбыл кошлар, алар җырлар синең турыда. Калды якыннарың, газиз халкың, эш гамәлең, якын дусларың. Китапларда алтын сүзләр калды, онытылмый торган җырларың. Изге эшең, игелегең калды, гүя алсу таңнар балкышы. Халкың өчен үзең, җаның фида, борчыды ил, милләт язмышы. Яндың, көйдең газиз халкың өчен, Дус-туганның белдең кадерен, Ничә гасыр элек вафат булган Изгеләрнең таптың каберен. Тыныч йокла, урының оҗмах булсын, Син мөселман, динле, иманлы, Хәтеренә төреп саклар халкың Изге эшең булыр дәвамлы. Бөек Туфан! Мәңгелек дан сиңа, Халык улы, авыл баласы! Ни үкенеч, бигрәк кыска икән яшәү белән үлем арасы. Мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге бәйрәмдә Туфан аганың рухы бик шаттыр. Аны сагынып яшәүче туганнары, дуслары, якташлары бүгенге олы хөрмәткә лаек кешебезне зурлап, изге гамәл кылды. Димәк, онытмадык, онытмыйбыз, онытмаячакбыз. Шактый гына кызыклы очрашулар, сөйләшүләр, фикер алышулар белән шушылай иттереп чарабыз ахырына якынлаша.

Җырлап, биеп яши торсын Туфан абый кебек шәхесләребез беркайчан да онытылмас. Бүген сөйләгән барлык сүзләребез Туфан абыйның рухына дога булып барып ирешсен. Һәм сезгә дә аны онытмыйча шулай кадерләп, искә алып яшәгән өчен Мунчали халкына да зур рәхмәт!